Tetusqa jazılǵan xat. Birinshi bap. Qudaydıń qulı hám Iysa Masixtıń elshisi bolǵan men, Pavelden, Tetusqa sálem. Qudaydıń tańlaǵan adamlarınıń isenimi bekkem bolıwı ushın hám ózlerin Qudaydıń jolı menen alıp júretuǵın haqıyqatlıqtı olardıń biliwi ushın men tayınlandım. Usı isenim hám haqıyqatlıqtı biliw ótirik sóylemeytuǵın Qudaydıń dúnya jaratılmastan burın wáde etken máńgilik ómirin alıw úmitine tiykarlanǵan. Waqtı kelgende, Quday Óz Sózin járiyalaw arqalı ashıp berdi. Al men usı Sózdi járiyalaw ushın Qutqarıwshımız Qudaydıń buyrıǵı menen tapsırma aldım. Ortaq isenimimiz boyınsha, Haqıyqıy ulım bolǵan Titusqa Ákemiz Quday hám Qutqarıwshımız Iysa Masix miyrim hám tınıshlıq bersin. Juwmaqlanbay qalǵan islerdi tártiplestirip, meniń saǵan buyırǵanımday, hár bir qalada jámáát aqsaqalların tayınlawıń ushın seni Kritte qaldırǵan edim. Aqsaqal bolıp tayınlanatuǵın adam, Ayıpsız, tek bir hayallı bolsın, onıń balaları da iseniwshi bolıp, ádepsiz hám tárbiya kórmegen dep ayıplanbawı tiyis. Sebebi jámáát jetekshisi Qudaydıń xızmetshisi sıpatında kemshiliksiz bolıwı kerek. Ol qaysar, qızba, máskúnemlikke berilgen, jánjelkesh, haram paydanı gózleytuǵın bolmawı tiyis. Kerisinshe, ol miymandos, jaqsılıqtı súyiwshi, saldamlı, haq, muxaddes hám ózin tutıp biletuǵın bolıwı kerek. Jáne de, jámáát jetekshisi basqalardı durıs táliymat penen jigerlendiriwi ushın hám haqıyqatqa qarsı shıqqanlardı, ashkaralawı ushın iseniwshilerge úyretilgen haqıyqat sózi boyınsha is tutıwı tiyis. Óytkeni, haqıyqatqa boysınbaytuǵın, pátiwasız hám ótirikshi kóp adamlar bar. Onday adamlar, ásirese, yahudiy toparları arasında kóp. Bunday adamlardıń awzın jawıw kerek. Olar óz haram nápsi ushın Úyretiwge bolmaytuǵın nárselerdi úyretip, barlıq xojalıqlardı buzıp júr. Hátte, kritlilerdiń óz shayırı, Kritliler bárqulla ótirikshiler, jawız haywanlar hám jalqaw ashkózler bolǵan, degen edi. Bul gúwalıq, haqıyqat. Sonlıqtan isenimde bekkem turıwı ushın olardı qatań eskertip qoy hám olardı yahudiylerdiń mánisiz ańızlarına, haqıyqattan adasqan adamlardıń buyrıqlarına qulaq astırma. Pák adamlar ushın hámme nárse pák, biraq nápák adamlar menen Isenbeytuǵın adamlar ushın hesh bir nárse pák emes, sebebi olardıń aqıl-oyları da, hújdanı da iplaslanǵan. Qudaydı bilemiz dese de, islegen isleri menen Onnan tanadı. Olar jerkenishli, Qudaydıń sózine qulaq aspaytuǵın hám hár qanday jaqsı iske jaramsız adamlar. Tetusqa jazılǵan xat. Ekinshi bap. Al saǵan kelsek, sen durıs tálimat boyınsha tálim ber. Úlken jastaǵı er adamlarǵa saldamlı hám húrmetke miyasar bolıwdı, ózlerin tutıp biliwdi, isenimde, súyispenshilikte hám sabırlılıqta bekkem bolıwdı úyret. Sol sıyaqlı úlken jastaǵı hayallarǵa da húrmetke ılayıqlı ómir súriwdi, ósekshi hám araqtıń qulı bolmawdı, al jaqsılıqtı úyretiwshi bolıwı kerekligin úyret. Sonda úlken jastaǵı hayallar jas hayallarǵa aqıl-násiyat bere aladı. Qudaydıń sózine til tiymewi ushın Olar jas hayallarǵa kúyewlerin hám balaların súyiwdi, ózlerin tutıp biliwdi, pák, xojalıqqa jan kúyer, miyrimli bolıwdı hám kúyewlerine boysınıwdı úyrete aladı. Jas er adamlarǵa da ózlerin tıyıp biliwdi násiyat et. Jaqsı isler islep, Olarǵa hár bir nársede órnek bol. Tálim bergenińde hadal hám saldamlı bolıp, hesh kim ayıplay almaytuǵın durıs sózlerdi sóyle. Solay etip, saǵan qarsı shıqqanlar bizler tuwralı hesh jaman nárse ayta almaǵanlıqtan uyalıp qaladı. Qullarǵa xojayınlarına hár bir nársede boysınıp, olardıń kewlinen shıǵıwdı, Qaytarıp sóylemey hám urlıq islemey tolıq sadıqlıq kórsetiwdi úyret. Sonda olar Qutqarıwshımız Qudaydıń tálimatına hár tárepleme jaqsı at keltiredi. Óytkeni Qudaydıń qutqaratuǵın miyrimi pútkil adamlarǵa ashıq kórindi. Bul miyrim bizlerge qudaysızlıqtan hám dúnyanıń jaman háweslerinen waz keship, házirgi dáwirde Ózlerimizdi tıyıp biliwdi, haq bolıwdı hám Qudaydıń jolına ılayıqlı ómir súriwdi úyretedi. Jáne de, Ol bizlerge házirshe múbárek úmitimizdiń, yaǵnıy ullı Qudayımız hám Qutqarıwshımız bolǵan Iysa Masixtıń saltanat penen keliwin kúttiredi. Iysa Masix hár bir gúnamızdıń tólemin ótep, qutqarıw ushın hám bizlerdi tazalap, ózine tiyisli hám jaqsılıq islewge intalı bir xalıq jaratıw ushın ózin bizler ushın qurban etti. Usılardı tolıq biylik penen úyretip, jigerlendir hám keye. Ózińdi hesh kimge kemsitpe. Titusqa jazılǵan xat, úshinshi bap. Basshılarǵa hám húkimetke boysınıp qulaq asıwdı, hár bir iygilikli isti islewge tayar bolıwdı, hesh kimdi ósek qılmay hám jánjelkesh bolmay, múláyim bolıp, hámme adamlarǵa hár tárepleme jumsaq qatnasta bolıwdı iseniwshilerge esletip qoy. Sebebi bir waqıtları bizler de aqılsız, qulaq aspaytuǵın, adasqan, hár túrli jaman háwesler menen házliklerdiń qulı bolǵan jamanlıq hám kúnshillik penen jasaǵan, basqalar bizlerdi hám bizler de bir-birimizdi jek kórgen adamlar edik. Biraq, Qutqarıwshımız Quday Óz miyrimin hám adamǵa degen súyispenshiligin ashıq kórsetkende, Ol bizlerdi qılǵan haq islerimiz sebepli emes, al Óz miyrim-shápááti menen qutqardı. Bizlerdi Muxaddes Ruwxı arqalı gúnadan tazalap, qaytadan tuwıldırdı hám jańaladı. Onıń miyrimi menen aqlanıp, ózlerimiz úmit etken máńgilik ómirdiń miyrasxorları bolıwımız ushın, Ol Muxaddes Ruwxın Qutqarıwshımız Iysa Masix arqalı mol-mol etip jawdırdı. Bul sóz haqıyqat. Qudayǵa isengenlerdiń ózlerin jaqsı islerdi islewge arnawǵa tırısıwları ushın aytqanlarımdı talap etiwińdi qáleymen. Bular adamlar ushın jaqsı hám paydalı, biraq aqılsız tartıslar menen shejireler tuwralı sózlerden, Muxaddes Nızamǵa baylanıslı aytıs hám jánjellerden qash. Óytkeni bular paydasız hám biykar nárseler. Alawızlıq tuwdıratuǵın adamǵa bir-eki eskertiw jasaǵannan soń, onıń menen baylanıstı úz. Bunday adamnıń buzılǵanın hám óz-ózin húkim etip, gúna islep atırǵanın bileseń. Artemdi, yamasa Tixiktı saǵan jibergenimde, dárhal Nikopoliske, meniń janıma keliwge bar kúshińdi sal. Sebebi qıstı sol jerde ótkiziwge qarar ettim. Nızam xızmetkeri Zenas penen Apollostı jolǵa atlandırǵanıńda, olar hesh bir nársege mútáj bolmawı ushın ǵamxorlıq jasa. mútáj adamlarǵa járdem beriw ushın hám jemissiz ómir súrmew ushın biziń adamlarımız da jaqsı islerdi islewge ózlerin baǵıshlawdı úyrensin. Meniń janımdaǵılardıń hámmesi saǵan sálem aytıp atır. Ortaq isenimdegi bizlerdi súyetuǵınlarǵa sálem ayt. Qudaydıń miyrimi hámmeńizge yar bolsın!